Kerki etrabynda Milli bahar baýramy mynasybetli köpçülikleýin sport-dynç alyş çäresi geçirildi. Sagdyn beden, sagdyn nesil ady bilen geçirilen çärä ýurdumyzyň ähli künjeginden gelen ýedi ýaşdan segsen ýaş aralygyndaky pälwanlar sportuň elde ýöremek, turnikden çekmek, Bir elde oturgyjy galdyrmak, armresling we göreş ugurlary boýunça ýaryşdylar. Ilki bilen sözi ýetmiş bäş ýaşly halypa türgen Mejit aga söz berýär. Her ýyl Çerkez ýaýymyzda gurşunýan ýaryşlar bolup dur. Soňundan ýaryşlara nädip boldum? Şeýle baýramlaryň gutly bolsun! Serke etrabynyň ýaşaýjysy, ýetmiş bäş ýaşly halypa türgen Mejit aga diňe tüweleme, berekella diýäýmek galýar. Ömrüňiz uzak bolsun!

Açyk meýdançada guralan sport çäresine gatnaşyjylar hem Sportuň turniki çekmek ýaly, elde ýöremek ýaly ugurlarda özlerini synap gördüler. Ýusuf, Muhammet haýsyny geýseňiz geçiň şundan soň. Dogrudan hem sportda hereketli oýunlaryň ähmiýeti uludyr. Sebäbi olar özüňi erk etmek ýaly häsiýetleriniň kemala gelmegine ýardam edýär.
Ine şowalga diýip göterseňiz bolup duran zat edil gamat. Bir elde oturgyjy galdyrmak aňsat ýaly görünse-de, bu ýaryş örän çekeleşikli we şowhunly geçdi. Göterýäň, eliňem uzatýaň öňräk. Aý, Serdar, bir daş zat goýduňmy ýa otuz iki kilälik? Stoluň materialyny öwrenmäne gelip, ýene bir synanyşyň. Tagtadan. Matadan ýasalan oturgyç. Ýo ýakyndan görjeklik gelip dur biler. Ana. Bana da atdan diýen. Oho. Aýyp seni etjek däl arkaýyn. Diýle jöküp ýalbara gaýyp bol jan götür diýdim. Serpaý bar şoňa. Ýene gahar edip döwüp taşlamaň bolä. Aý ýok ýok. Mata diýäýme sen. Hany? Hany? Aý ýok. Düýnlikli şuňada oturgyç bolsa, taýýarlyk görüň oňatça. Indi kile çenli. Ony götürse onda götür. Uuu çetin. Ay umuman eýre goýany gire. Ay ne derken Arnold göterer onu. Hani? Ana! Ay berekella. Şimdi Arnold'u ben ver olam götürsün ikimden. Berekella. Oho! Ana! Görsün. Ay yok. Barekella arabında. Berekella. Berekella, berekella. Seredin daha gelip götürmeli. Serdar inimiz dünýä çempiony bolan adamçyl sportmen. Ana gördüňizmi? El çarpyşyň adamlar!
Bu ýerde türgenlerimiz ýörite nesibesine düşen bije esasynda el göreşi ýa-da bilek güýjüni synamak üçin garşydaşyny saýlaýarlar. Armresling boýunça ýaryş başlaýar.

Üçin ulanma aýagyňa. Goç ýigitler galdy, iň ahyrynda är ýigitler, şir ýigitler. Marýak, berekella. Daň nägili gowy tomaşa görkezip otyrlar. Berekella. Sen ýere degirmeli onuň. Elini aşak degirmeli. O, o, o, ýok, ýok, ýok. Marýak, akyljy bol, has gyzma. Hal bir el çarpışyň, el çarpışyň adamlar. Hany, tamay, hap! Boldy, Maryak ikinci orun senki. Berekella. Beri oňa çedip serpayın, beri. Anhada Milli Bahar Bayram Münasibetli, Kerki etrabynda geçirilýän köpçülikleýin sport çäräniň esasy meýdançasyna öz güýjüne daýanýan pälwanlarymyz Görüş üçin ortaçyk klik. Sow goýber aým şony. Gudrat Pälwan Hatapdan. Gelme. Şeýle sport bäsleşikleriň geçirilmegi ýaşlaryň sporta bolan höwesini barha artdyrýar. Beden taýdan sagdyn, maksada okgunly, ruhubelent sagdyn nesiller bolup ýetişmeklerine uly itergi berýär. Sport bäsleşiginde ähli ýeňiş gazanan pälwanlara Kerki etrap häkimligi, etrap jemgyýetçilik guramalary we çäräniň beýleki guramaçylary tarapyndan sowgatlar gowşuryldy. Sport ýaryşyna gatnaşyjylaryň ählisi sagdyn nesilleri kemala getirmekde, şeýle sport çäreleri geçirmäge giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza öz alkyşlaryny beýan etdiler. Köpçülikleýin sport çäresiniň gyzykly pursatlaryny Size ýetiren, Arzuw Rahmanowa.